азат бер нәрсәгә дә беркемгә дә бәйле түгел әлеге хис бәхет ышаныч тойгысына тиң ләкин икенче мизгелдә инде син ниндидер кысаларга кертелгән Хәтта тормышның төбенә төшкән, тетрәнгән. Сәлем Шалом концертында яңгыраган музыка әнә шулай тәэсир итте миңа. Әлбәттә, музыканы һәркем үзенчә кабул итә, үзенчә тоя, үзенчә аңлый. Э, минем өчен бик зур ачылыш менә Эльмира Галимованың шулай матур гына эшләп килүе. Ул яңадан-яңа әсәрләр язып тора һәм һәрбер әсәрендә ул нәрсәдер табырга, эзләргә тырыша. Беньямин Йосыповның музыкасы да миңа бик зур тәэсир калдырды, чөнки ул музыка бик ничектер менә күңелдән чыгып, шулхәтле нечкә иттереп язылган.
Музыка кешелекнең универсаль теле дип юкка әйтмиләр. Сәлам Шалом концертының исеменә ике мәдәният әңгәмәсе, аралашу дигән аңлатма бирелгән. Чыннан да, Израиль һәм Татарстан композиторлары бер телдә, заман музыка телендә сөйләшә.
Беньямин белән Европа Азия фестивалендә таныштык һәм безнең әсәрләр бер программада яңгырады һәм яшь композитор буларак ул инде миңа уңышлар теләде ул вакытта, ләкин кызыксынды тагын нинди яңа әсәрләрем бар дип. Шуңа күрә Биньяминга үзенең әсәрләрен тыңлаткач, ул аларны бик кызыклы дип тапты һәм безгә бердәм концерт эшләргә максат итеп куярга кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. Үзеннән дә сорыйк әле.
Вот почему именно Эльмира Галимова? Есть другие молодые композиторы в Татарстане. Почему она? Во-первых, э, она очень талантливый композитор. Это был основной принцип э, создания этого концерта, чтобы встретиться

Концертта Беньяминның инде танылган әсәрләре яңгыраса, Ильмира Салям Шаломга әле табадан гына төшкән иҗатын тәкъдим итте. Шуңа карамастан, яшь композитор сын атмады.
Бер төркем яшь талантлы композиторлар барлыкка килде безнең татар музыкасында. Без аның өчен бик шатланабыз. Менә шуларның берсе Эльмира Галимова. Бик нык эшли, бик яратып эшли, тырышып эшли. Хәтта фән белән дә шөгыльләнә, эстрада да шөгыльләнә һәм җитди музыка белән, әлбәттә. Менә язу бер хәл, аны халыкка җиткерү авыррак. Чөнки композиторларга аның өчен оркестр кирәк, башкаручы кирәк, җырчы кирәк. Менә Илмираның тырышлыгы ул бөтен яктан да күренеп тора. Менә бүген тыңлап утырам. Нәкъ менә Израильдә яшәүче композитор белән икесенең булуы бөтенләй ачып җибәрә концертны. Аның иҗатын бөтенләй икенче яктан ачып җибәрә. Бүгенге проект, минем фикерем буенча, э, тагын бер э, җул ача безнең аралашуга. Э, менә безнең диалогмы, ничек менә дип әйтик,

Вот. И мәсәлән, аңар үсәргә дә ул үзе бер гыйбрәт.
Әлеге концерт Айдар Вәлиев өчен дә зур вакыйга. Баянчы башка солистлар кебек үк яшь композиторның өр яңа әсәрен тәкъдим итте.
Мин үзем бик күп оркестрлар белән чыгыш ясыйм. Үзем Дәүләт халык уен кораллары оркестрында эшлим солист булып. Һәм камерный оркестр белән чыгыш ясаганым булмады әле. Менә Ильмира шалтыратып, шулай шундый әсәр яздым дип әйтте миңа. Һәм мин бик кызыксынып.

Ләкин яшь композитор өчен Сәлам Шаломның зур тәҗрибә булуы һәм яңа офыклар ачуына шик юк.